Dòkter Johan Hartog a nase na Baarn, Hulanda, dia diesseis di mei dies nuebe dies dos. Tur idioma tin su gramátika. Bo no por tin un idioma ku no tin gramátika. E ta siña bo sinti bon di bo mes tambe, pasobra ora bo kabi akto tur hende ta bati man pa bo. E tabata un persona karakterisá pa un konosementu grandi i un amor inmenso tantu pa su kasá i pa nos isla. Dòkter Johan Hartog no a nase na Aruba, I no a keda biba na Aruba pa semper tampoko, pero e tabata di vital importansia den desaroyo di un konosementu fundá di tur lokual a i ta pasa na Aruba. E Hartog ta ta e persona nos ku a kuminsá ku, entre otro, ku e biblioteka, trabou di biblioteka kinan na Aruba. Promé ya kaba ta tin un intento hasí dor di un organisashon, pero Hartog èntlik a pone e base. Anto, na e momentu ku el a kuminsá ku e biblioteka públiko, E mesora el a kuminsá ripará e nesesidat di kolekshona kosnan di nos mes. Dòkter Johan Hartog a nase na Baarn, Hulanda, dia diesseis di mei diesnuebe diesdos. El a studia entre otro na Inglatera, unda el a optené su títolo di dòkter. Despues di guera, el a laga Europa i bin biba na Kòrsou, unda e tabata e redaktor di Amigo. Pero mucho mas no sa di su pasado. Ni Margarita Laclay, kende a traha casi binti aña cune. E muher ta conta nada, nada. Nunca el a haci comentario di guera. Pero pa un hende cu no tabata conta nada personal, Hartog a percura cu Arubianonan semper por tin cos di conta di nan isla y nan historia. Locual mi sa cu pa bibliotheek e ta esun cu a pone e base pa e historia di Aruba, ta e a skibi, e a research y e a publica. Hartog tabata un persona singular. E tabata kasá ku Elizabeth Wouters, yu di gobernador di Antias, i den tur sentido Elizabeth tabata e amor i sentro di su bida. Lokual semper bin dilanti ta ku su amor pa su kasá. Anto, si bo ripará bon, mayoria di su. Um bukinan, produkshonnan k'el a hasi ta dediká na su kasá, anto esei ta un te kere su manera pa demostrá su afekto i amor pa su kasá. Hartog a asumí responsabilidat di e promé biblioteka públiko di nos isla na aña sinkuenta. E paso aki a kambia bida di Hartog kompletamente, pero tambe a trese un impakto grandi riba desaroyo di Aruba. Hartog a kuminsá na serio mesora. Su ophetivo prinsipal tabata pa kombertí institushon den un lugar serio i e tabata eksigí seriedat di su trahadoran. Pasó su idea tabata ta, Iedereen moet alles weten. I mi ta eens ku esei. Paso awendia bo ta bai por ehèmpel un kalke kantor di gobièrnu, kalke lugar, bo ta yama pa algu, nan ta bisa bo, Bo sa, yama ki dos siman, e persona ta malu. T'asina ku promé ku mi a bai pa den sèke dje den su kantor, Ya, nan a konta mi ke ta hopi streng, dus mi a bai un poko nervio. Pero Hartog, kende a pesar di su reputashon serio, tabatin un banda prèt, a logra haya un bon relashon despues di tempu ku su trahador. Ku mi e tabata amistoso, pasobra e tabata hasi su joknan tin ora. I un di e joknan ku Hartog a hasi tabata na despedida di un trahador, señora Vermeer. El a bin ke bolo, e di, Mevrouw Vermeer, awe ta mayo, abo bo a kort'é. E pobre enfermera ta duna e sukuchu, el a bringa, el a bringa, lugar a tin un karton ki kabe mei dje bol, el por a kortel. Pero apesar di e chistenan, Hartog a mantené su bida privá leu for di tur hende. Tua ta durante e periodo na biblioteka ku Johan Hartog a hasi un gran parti di investigashon riba e historia di nos isla. Por e ta bin ku su skripsienan. Tur ta su handskrif anto nos di bibliotek a teipt tur tur e buki ei. Johan Hartog tabatin un aparensia úniko. Mi a konos'é semper ku e dasi pushi ei i bistí tur na blanku, semper kamisa blanku, kalson blanku. Asina anto tin ora e tin un pèchi tambe. E tabata papia papiamentu i a traha su kas, La Piccola Marina, un kas ku poko hende a bishitá durante su bida na Aruba. Tabata su dominio privá. Di e i su casá stimá Elizabeth. Tabata pa amor pa su casá cu el a laga Aruba atras. Elizabeth tabata sufri di atritis i Austria tabata e lugá ideal pa su salud. Pero promé cu el a bai for di Aruba, na aña diesnuebe ochenta, Johan Hartog a traha un testament special. El a haci bibliotek su heredero di full su coleccion di buki, documento i kuadro. Johan Hartog nunka a pèrdè kontakto ku Aruba. E tabata korespondé tantu ku Alice, ku miéntras tantu a bira bibliotekaria, i tambe ku Margarita. Su último karta na Margarita tabata nèt despues ku su señora a muri na diesnuebe do binti shete. E karta a bisa ku e e no a kere nunka ku despues tabata felisité su señora ku su nobenta aña, nobenta i sinku aña. Gasta den di hiel mi por a manda un karta di kondolensia pa su señora muri. E. Johan Hartog a muri apenas dos luna despues. Un delegashon di Biblioteka Nashonal, inkluyendo Susan de Lange, a biaha pa Oustria pa buska e herensia ku el a laga tras. No por a drenta e kas mesora ya ku e notario enkargá tabata malo, pero nan no por a warda. Sa mula kurá. Nos ta bula kurá, kuater hende grandi ta bula kurá. Nos ta tin miedu pa nan yama polis pa nos, pasobra nos ta trespassing eigenlijk un lugá ku nos no ta tin aseso na dje. Pero e solo imágen na porta di e kas a duna nan e siguransa ku pa Johan Hartog, Aruba i arubianonan semper tabata bon biní. I asina tambe biblioteka a haña su herensia ku ta e kolekshon privá di Hartog, un kolekshon ku a duna mas realse na biblioteka arubiano, pa cual el a traha cu tanto dedicacion.